machiegni jaonyona e kinde machalo koda maendi an e got ramogi kaendi kendo wan gokinja mag kambo e juogi luo mag kit luo kod timbegi kokinjani kod weche kaendi ma juogi ogolo madwa konyogo piny luo kaluwore kod ngima kaka dhi e dak masani e kitwa kod timbewa ukinje makambo chal nade got O- kaendi o got ber eh, wuod komenya mak mana ni pinye marach wi got ka to wan jok malure kod weche ramogi ero kendo waritogi to ka juogi ne wu- wuotho koda piny ramogi ajwang' to yudo ka piny orochre yudo ka jo- dhano rochre nyithindo rochre jamni bende rochre nyaka guogi e ma onge gima timo ng- king'iyo gi te nyaka le ero onge modak kaka kit ramogi ajwang' ne dwaro matiende ni juogi Ero. okecho kod piny koro nitie ng'at miluongo ni jatich ot ni Ero. jatich ot ni be tinde kwarange e kit ramoga jwang' to wayudo ka joma ondiko jotich gikia chike mane ramoga jwang' oketo mane tayo ng'ama ni kod jatich ot koro juogo golo chik apar matayo ng'ama ondiko jatich ot Awinji. e, en jatich ot ok jatich dala ng'ama in go ot ka Ma in go mana oluore mana e ot kaendi Eh, ing'e ni mon kata chwo ohero pakre ni ing'e ni an, an ga kodi jatich an ang'a mondiko jatich bwana Eh, an- in fact an ajipanga eh, ting'e ni jatich ni ng'ato wega nober ero to jatich rach matek to rach jatich en ni kok idak kode kaka dhano ero to nyasaye mane ochweyi nyalo rocho odi Mhm. ibketh odi ka Mhm. makethre Mhm. koro ineno ka jomoko ne nitie ga gi mwandu ne en gi jatich iyudo ka mwandu duogo rochre arocha bolal kendo jatichni bende nyaka ibed kod kameringi gike kode kik imiye chance ahinya ee kendo ing'e ni jatichni bende kok itiyo kode maber ero tibe chieng' ma nyithindi Mm. ondik kata kondik e kambi ero nyaka iwinj ka nyathi ywak ni ni mama mm. kata baba an jatenda cha kwa winjre ga mm. e, en en ngat musiko luo luo weche wiya mm. to ing'e ni bende sam kinde moko ni in gi jatich koro gimi luongo ni numba odokni odokni awinji chik namba achiel wacho ni nyaka ichule mm -hmm. mano ratiche mano ratiche mm, jatich ber gi musache eh jatich kindiko mani ng'en ngero mjaramoga jwang'o goyo ero jatich ber gi musache koro kikal ngerogo nikech ng'ama nowachono nong'e gimomiyo nowacho sama ichuleno eka koro juogi mage mag tich lor mar hero tije ichiero juoke Ero. Eh, ing'e ni in kochuli timor Ero. ito kare ni pim gi mari Eh, in kata kolewo dweche adek an kambi no joga Ojoga. jogo lewo pesiji marach ito mari ni Ero. Eh, koro ing'e ni dwaka ni timni wadu kaka ibende idwaro notimni jatich kingo Ehe. kata kichule to kidirne pesa ero Her tich kaka ihero pesa. Ero- Magi jatich weri- nyaka lwetu rom Eh, ja- jatich kok tim maber kik ibol ne pesa ewi mesa kok utim maber Ero. tichunge e tich to ok iludhe aya chik nambari nyakwara moga jwang' ma bende tayi kin kod jatich i ot wacho ni jatich nyaka ichiem gi jatiji kanyakla Ehe, e mesa achiel e mesa achiel ng'eni kata mana e biblia oyudo ka ng'ato ni kuyang'o jotijego kuyang'o uchiemo achiema kanyakla E jatich ng'eni jatich aluwa ka nyathini ng'eni nitie jomoko ma en ochiemo e mesa gi nyithinde jatich to nigi kuone chien chonde e kom tung kucha jikon. e e- e jatich kata chiemo chiemo achiema e jikon chiema kucha. chiema e jikon kuro Eh, to ng'ani to chiemo gi nyithinde e mesa e samoro a en alot e to okelo chak moro ka ero koro nyithinde jomatho ka kanyo to jatich to ni chien mago gik makelo ni kuong' kendo jatichno en kelo kuong' e ot marach ma king'e ni kiti rach to kata ber mondo iti atiya tijeni kendi koro sa chiemo uchiemo kode kanyakla e wi mesa e jatich dala ema ka wuod mogo to ichi- ochiemo kende ing'e ni tich Onyalo ketho Eh, mogo.
tich jadala ing'e ni jadala ing'e ni ng'eny tije ng'eny jadala ingen tije ng'eny nikech en ng'at achiel ni Ng'en- ng'en tich jatich ot Ng- jikoni ng'en okawo nus 70 percent mar tije ero Eh, orado rade matin o inyalo yude ma onyalo Jatich dala to ing'e en chiemo na- nyalo biro e mesa kapod iye pod nitiere go imo Eh, matin jatich dala to ing'en tinde en na kwath kwath go beti mapera dak yud amaembe koro ng'en en- en ong'eny to ng'eny gi bende gin yawut malo ero en nyaka theni bobed gi moke kamano koro jatich ot ichiemogo yodi jatich dala en inyalo thine e ode ni ibiro abira chiemo to kibende a oko molewo to iloso alosa mari mm. aya chik namba adek ma bende tayo jogo modagi jatich wacho ni kik ibed ng'ama dondre e wach chiemo mm. gi jatich orumo nadi mani kelo mifwadhi odi mani kelo ga mifwadhi mifwadhi osedonjo e, weche miwacho go koro chido chuny nyasaye kaka imedo go koki weche mag chiemo i ot ewi mm. mwandu ma in ma nyasaye omini kel ot yeah. e kaka mifwadhi medo donjo ng'eni chiemo ni kata mm. ramogi kidwaga nopuke ero ma momiyo jaramogi ne dwaga ni ng'ato pidho guok mhm. ma kichiemo iyieng' to iyudo gima iboloni to modong' kinyi mi gwen gwen chamo to kipuko mhm.
mano chiemo a mano nyakuo ramoga jwana kang'e ni chiemo kodong' to imure amura ma kineno ka ok diromi to imiyi jirani to kineno kowichere ma koro ok onyal chamore nyaka nyaka ipidh dhegi machalo ka guo kata eh, paka e, e, chamo to kipuke nowichere mm -hmm. mano nyasaye gole lweti ni in kara jomoko nindo kieth northeastern koni Iti chiemo mipuko apuka. Koro chik Ramogi, chik namba adek nyakwar Ramogi Ajwang' Kin gi jatich wacho ni kik ibed ng'ama dondre e wach mar chiemo gi jatich. Chik namba ang'wen nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi kidag gi jatich wacho ni jatiji nyaka ing'e thurgi kod wedene. E, jatich ok idago e ot ma ok ing'eyo Mano e thurgi. jatich kamili ma nyinge iluongo ni jatich. Eh. Ng'ama ing'e thurgi to ng'e Ong'e- o- ing'e thurgi gi wedene ing'e nitie jomoko ma en odak adak gi jatich kanyo okia ka ni ng'ani Nosekawo wuod kipande kanye mar osoy mfuko. Eh, ni ng'ani en ga wuod kanye to dak go ka kit luo dwaro ni jatich nyaka ing'e thur ing'e nitie sim nitie Ero. kindike tiwacho ni to be idaga gang'o na an an kich to nadongo gi nera nikeli namba neruno Eh. koro igocho ni nergi tinyise ni "Ah, wuodu miluongo ni ng'ani athing' athing' ti wan kode ka Ero. e okonya tich dalana ka e, koro kik ing'eno lal to kik ikaw kipande mar jatich kipande mar jatich original Mm. isoy kibeti ni miwuothogo Mm. ni mano kora kimako ni jatich koro amake mago kit ramogi ajwang' ok dwa mane mae freedom mar ti odi ka matiende ok itrust e Eh, koro ni wega no kipande nene ma kikawo to nyale chik namba abich ma bende tayi nyakwara moga jwang' gi da- gi jatich ma ot wacho ni ka gimoro timre thurgi ero kaka liel Mhm. nyaka idhi ng'in jatiji koyudo liel nyaka idhi ywagi ero kaber to in bende ichung'i ichung'ie gimoro ichung'ie kata ichamo gunia e ichopo e ing'e ni sama ji ng'ere to jatich be wache na bende an kod jatenda obiro ywaga okija awinjo ka bikelo no juogi achiel achiel ema ko weg tich machalo koda mago Eh. miyudo kochopo ni "Ah, ah, an nyathini Mm. nyatiyogo to nokona ni wuon gi onindo ne chuna ni nyaka nachop nikech an makoro nyachal wuon gi achal Man mini kode- kama nywadake kode oko Eh, koro an madaga kode kocha Ero. Eh, koro ing'eni bende mane kaka juok luo ne dwaro ni dagi jatich koro Ero. nyasaye medo gwedhi ibedo gi mwandu ero ok ni jatich koyudo lie thurgi min gi kata wuon gi otho imiye ndalo adek namiyi ndalo adek ibi duog to en gi lit pare Eh, kucha bende pok oywe liel Eh? ni Si- okiduog wakaw ng'ama chielo simi di iketego moko ywe Eh, kuro ing'e ni koro kodhi kucha Eh. tibende ichu- ichung'e kata ichamo gunia moro ichopogo Eh, koro ka jatich gine ni ma kata kowuok kanyo to jodalagi bende dhawone kendo kidwa jodala maber bende yudo ka chako hoso wuon tich Mm. ah ng'ane idag gi nyathiwa ma dak kaw ma ibed Ah, eh, yosrigo bi kaw ma ibendi koro ubedo joma chal wede Ero. Ing'eni- ing'eni jatich ni chon ero ramogi ajwang' ne gerega ng'ama orito nyathini mano Bimi- kwatini eh, bimiye nyaka dhako Ah. koro iyudo kogere bimiye dhako bimiye lowo Awinjo. ramogi ne kisandi jatich ma mamido ka tinde jomwandu Mhm. mwandu rawa rawa e od ng'ato nikech ka mwandu biro ne to kia kaka nirito mwandu otiyogo yo marach jatich makonye loso mwanduni Mm. iyudo ka ng'ato jatich makonye choko mwandu momiyo humbe ni malo Ero. mane ma koro thiro ma kata jatich ok oyud gima chamo mane ma golo mwandu kuom ng'ato chik namba auchiel nyakwara moga jwang'ma bende tayi kin gi jatich wuoth wach jatiji ka tuo Ero. nyaka ichiedhe Nyaka ich- mm. ng'en pesa michulo jatich onyiewogo na yiend duka Okija jatich ka tuo ma- awinjo kama chuo gikelono. Eh. Mano nyathini. duogi dhum Mano nyathini.
Eh, In wuon-gi, in min-gi. eh. ngima de nie lweti koro sama otuo mm. pesa michule gago ka ero onyalo ga nyiewo go yiend duka ero. to kotamo duka ero koro itere osuptal ting'eni kok itere osuptal gi pesa ne itere gi pesi pesi e, pesi uh -huh. in ichiedhi gi kambi ero ito jatiji to koro kidwa no thiedhi gi pesi thiedhi gi pesa e, kaka kaka gik matimre kuomi e kaka itime ni jatich mm. e, ing'eni jatiji ka tuo ok igol e ot Mm. dhi thuru owada Ki- ibiro ki- thona ot kichango tiduogi Eh, kichango tiduogi ami thuolo kichango Eh. to duog aduoga arwaki Eh, to dhi- kotho dhi othiedhi thuru owada an aonge gi pesa awinjo kama juogi kelono Eh,
an aonge kod pesa ero Eh, ing'e ni nyikwara moga jwang' weche juogi onego giwinj ero ing'e ni nyikwara moga jwang' oketo warruok mbele ni wan weche mowachogi gin weche jopiny Mm. to kipenjo ng'ama owarno ndalo machon gi ndalo masani piny mane mane ber to kendo wacho ni mane chon Eh. to kacho ni araduogi wechewa machon gi To neno ni pek. koro kendo neno go dhoge nikech ing'e ni jopiny masani Ero. emoketho piny Mm. Eh, nikech ndalo chiemo rayudo ng'ato ka penje iwinje wacho noware tanyise ni to un mowaruni koro piny ne onego bedie maber moloyo chon Ah, ndalo ne jachien ne pok ogony Sani sani ogo- ogony jachien. sani koro ogony jachien emomi jachien rach aya kineno ka jatich tuo ahinya ero iluongo anyuolane ema biro ome Mm. kendo iluwo kaka oyudo thieth thurgi Mhm. jatich ok iteri e hospital tijwang'e in nitie bende jomoko ikawe thuolo idhi lime Eh, nitie jomoko ma koro luongo na jokong' e gweng' ero nikawe uru tere e osiptal Mm. oluongo Iter- jo apiko Eh, kosetere to ojwang'e kanyo ma ng'ano nie ni osuptal ma kata ng'ama lime onge timbe kaila ema golo mwandu e lwet nyikwara mugi chik namba abiriyo nyakwara muga jwang' ma bende ja- tayo jatich ot wacho ni jatich nyaka ywe gimi holiday ng'in jatich ot ok idago kaka ng'ama odak kod nyathine kata nyasaye noyweyo e jatich ot idakgo kaka ng'ama odak kod ok ija nyathine kata nyasaye ma noyweyo ing'e ni jomoko koro dhano to ng'a eh jomoko ing'e ni kong'ega jomoko neno ga jatich kaka punda Ero. jatich en dhano pogre gi punda punda nigi tiende ang'wen dhano nigi tiende to ariyo chike mag le e bungu Eh. joma t- miyogi arita Mm. bende omiyo chike maritogi ni Eh. kitiyo gi le ma in go e dala mitiyo koma kelo ni mwando be nyaka imi odiechienge mar yueyo Eh, ting'e nitie jomoko modaki gi jatich Eh? to chik ramoga jwang'o kodwan jatich ok idaggo ni ka oni inindo mm. nte ko nindo to mm. kichiew to chiew che nyikwa ramogi ajwang' moko awinji ni jotich wuoro sana to kara ramogi ni ne ber manadi mm. iyudo ka ng'ani dhani nyalo wuon ot nyalo nindo kata saa auchiel mm. jatich be neno mm. to ka nindo kwanye ni to jatich onindo to mm. kochiew jatich osechiew koro jatich itiyogo nyaka saa auchiel mm. otieno saa apar isechiewe mano juok ramogi ajwang' odagi ne jatich dwa nindo seche ang'wen hey. jatichni en en en sane ma nindo kong'ere kok inindo to kata kichako nindo to iseluonge auma Guok moro ywak oko kanyo. Eh. Chika ni iti. e, nyathino churga kanyo range ane Mm. nyathi en mari kiseduogo to koro nyaka irang nyithindi E, nyaka ipuonj nyithindi bende tich ot ing'e nitie jomoko ma kata nyithinde kopuonjo tich ot ato donge jatich nitie e to mani ing'e ni in king'en ka nyithindi gi be Eh. chieng' nondik jotich nikech iyudo ka nyathini bende en kaka ni ichako kode e primary Eh. ae ticha kodgi e nursery en Ba- ng'ama board en ochwega ma kotedo kata oganda primary oboard Eh, ing'e ni mon secondary oboard eh, mon moko college Ineno- university Eh. mon moko mineno koda gi chuogi Mm. to dak na kanyiewo ogandi bath ndara gi mchele mago ng'e ni gin mon mane Mane- wegegi nigi jotich mano dak e boarding Eh.
to gin nyiri mano dak e boarding Eh, koro en ochwega mokiaga kata tedo nyoyo ichako gi kanye tigi kod ka nyoyo omo mana moolie magadi onyoso chonge jaode bol koro un joma chuo kineno ka min odi koriere gi tet ni neno iyudo kodhi ng'iewo ogandi chiro e chiembe to, ni to en kod gas e ot Eh, chiembe- odwa tedo nyoyo chiembe oganda nodhi nyiewo nochiel e ot mano ne odak kod jatich koro chik ramogi dwaro ni weekend ero en bende olime wedene kod osiepene awinji kata oriere e gweng' jatich ok iket aketa chieng' weekend ok oywe weekend koro ibe nyithindi Mm, tiyo mm, mano e kaka ramogi ajwang' dwaro ing'e nitie mon moko mm, ma en gi jatich ma nyako ma bende osepong' mm. ma bowe nyathine dalagi kata obirogo nto ok odwa neno jatijeni kochung' kod eh, dichwo Mm, en ok odwa jatije ni boyud ya ode ok obi jatiji kibidak ka nyaka chieng' obe en dhano koro bende Ni- ni kendo macha- ase aneno simbi nayudo ka miss call ng'enye maka jomag mamanye sim ka Eh, ng'i tije we ng'i joma manye simu aori e chiro Eh. aneno kichung' kod wuod ng'ane ka ng'ane iti iwacho kode ang'o Eh, iwuewa kode na ibende koro in nya piny moro tin ka Eh. ma jogo to bende nyalo inyalo mna tedi dala ka to kidhi wega galeri oko an kendo kahero jatich matiende fuelu fuelu go nyaluo Mm. koro ng'ama duong' ok iket mna ka gimitwe gi nyoror e ot obende wa wakoyo kudhe Hey. chik namba boro nyakwara moga jwang' ma bende tayi kidak kod jatich wacho ni kodok thurgi nyaka ikowe maber Mm. e jatich kadhi limo jothurgi nyaka ikowe maber jatich kata koro oweyo tich oa owacho ni "Ah, an to koro dwe manyien to abro awo ka bitiyo isekonya ndi ja- Eh, jatelo abe koro aneno kagima koro adoge pacho adogi e pacho adhi alose mag dala e rumo kitam Mhm.
koro kiwe jatich ago gunia nyiew ne bag ing'eni ti gine wacho no gunia dhi sto kacha ikawo gunia Ikawo moro gunia kanyo iketie iketie giki itie le gikigo Eh, tije mane otiyo ka ibe koro ikowe akowa gi ba- gi bag maber Eh, wek neno jatich kaka jasiki koa Chik namba ochiko nyakwara moga jwang' mabende tayi kin gi jatich wacho ni jatiji nyaka nyithindi miluor mm-hmm. e, eh, nyithindo ka ni ot ing'e ni jatich duong' to nyithindo tindo Ero. nyathi ok nyal oro jatich ne ero dhi duki kelna peremende mm. e, kata manyna bag mar skul adwa dhi e skul mm. e, nyathi ma koro nyiso jatich kech oneno jatich iyudo ka nyathi nitiere kaendi mm. to loko jatich kar puonjre boxing en mm. boxing osiko ogo mana jatich mm. Koro chik Ramogi dwaro ni nyathi jatich kinigo to nyithindo nyaka luore kendo nyithindo ok ore. Ero. In ema inyalo ore ni gamna bag cha mondo nyathino odhigo e skul. Ero. To nyathi to ok wachne ni gamna bag cha adwa dhigo e skul. Mago kelo rochruok ne nyithindo. Chik namba apar ma juogi tiekogo chik apar matayo jalno mondiko jatich e ot wacho ni jatich ka tiyo maber nyaka ipake. Ng'en mana kata Nyasaye, Nyasaye be ing'e ni omorga ka dhano pake. To Nyasaye nowacho ni ochwe dhano e kite owuon. Mm. Jatich ka timo maber to bende ipake. Ng'eni inyalo ga pake wach ni ei ot ing'e loso, ot ler manadi, nenre ni ni in ko- kothu ne en koth ler. Mm. Eh, Kendo chiemo bende ilungo manadi ni. Ing'eni ibiro winjo ka koro jatich bomor. Iyudo Ai, kimanyo ne juogi moro mane onge koro juogi no lono bedo eh, gi mood mar ai, tiyo no, an tijene. babawa ne ler, babawa ne ywega dala en kuduogo to dala moywega. Wan kiro noketo e bwo chik. Eh. ma ot nyaka nwarit chiemo nyaka nwalos maler Eh, to kata natet mine nang'eni e minwa te mane tedo maonge liel mane ditimre e gweng' ma kuluongi Eh, ne Nyaka- tedo to kata mana toko mineno chiemo mitokoni Eh. minwa ne gi lony mamalo zaidi ai ne ma minwa ne toko kata ka nyoyo chiemo ne tin maromo manade mwacho ni a chiemo dok nyal romo Mm. tiluongo minwa madhi pogo chiemo Eh, iyudo ka minwa nende kata ka wi reche modong' ero iyudo kopoge gi dhano wuok komor onge ng'ama oywake ni ng'ani oa kech e koro jatich katimo maber nyakuo ramogi ti bende ipake ok idaga daga ni odni olil nadi to ot ineno ka ler Eh, ang'o momiyo aromo gi nang gimoro sama nyathi moywa boketo kanyo koro ageno nyikwa ramogi ajwang' modak gi jotich koluwo chike ma juok ramogi ajwang' goli got ka to nyasaye biro gwedhogi kendo mwandu bobet e lwetgi mana kamano jawinjona wan kod okinja ma kambi go tamogi ka indiko okinja kolo chik apar matayo ng'at mondiko jatich ng'at mondiko jatich nyaka bed ng'at mohero jatich kendo kik ibed jasamuoyo ahinya ahinya ka in dichuo kata ka in dhako sama ondiko jatich nikech inyalo pone inyalo weye ni iyudo jatich kara i- iyudo moyudi koro ka in di- ng'a dhako mondiko jatich be rit mana chiegi chuorino kaka owinjore nono tigorie pi gi lepi Maendi biro konyi mondo iyud kaka idak maber e kindi kod jatich ka un kod hera gi winjruok ma ok ywak obete ni jatich nomaya dichwo kata jatich nomaya dhako. Nyinga to obi jakoma nyathi kimirwa.